Габдулла әфәнде, без инде сезне каршы алган көнлек бу сөйләшүне башламакчы да иткән идек, әмма вакыты ул түгел иде. Хәзер дәвам итсәк мәгъкульдер? Әлхасыйл, мәгърифәтчелекнең көче җитмәгәч, җимерүдән мәгънә булмагач, милләтне уяту, аны тәрәкыят юлыннан атлату өчен ниндидер бүтән уй уйларга кирәк. Менә мин хосусән мондыйрак фикердә. Безнең милләт тырыш милләт. Эш өчен туган аек акыллы милләт. Шуңа күрә дә безнең сәүдәгәрләребез башка сәүдәгәрләр арасында үзләренең маһирлыклары белән аерылып тора. Әмма бүген кырык тартмачылык белән генә ерак китеп булмый. Милләтебезнең завод, фабрик тотучылары күберәк кирәк. Абруйлы кешеләребез кирәк. Мәскәүгә, Петербурга барамы, башка мәмләкәтләргә чыгамы, ничектер, Мескенләнеп, мең тәңкә түләнүче түгел, ә миллионнар белән эш итүчеләр кирәк. Алар бүген бездә юк дәрәҗәсендә. Хәзер Аллага шөкер, күзгә күренә башладылар, инде аларның күп булуы кирәк. Ул чагында Габдулла әфәндебез кемнеңдер аягына бассак та, безнең якабыздан алмаячаклар. Алар, киресенчә, гафу үтенәчәкләр. Алар, Габдулла әфәнде, милләтнең арка терәге булалар. Ул чагында җыйналып барлык фәнүннәр, университетлар ачу да җиңел булачак. Татарларны бигүк санлап бетермәгән хөкүмәт тә Кулларында зур капитал булган милләт белән санлашырга мәҗбүр булачак. Югыйсә, Думада безнең депутатларны барырга да санамыйлар, аларның моңын-зарын тыңлаучы да юк. Шуннан нишли инде милләт? Әлбәттә, йоклый. Ә менә шул чагында безнең тавышыбыз ишетелсә, милләт аны ишетеп уянычак. Без бит әле менә шушындый халык дип күкрәк тутырып сулаячак. Социалистлар ихтилал ди. Революция ди. Кирәк. Кирәк ихтилал. Әмма коллар ихтилалы түгел. Мәртәбәле, мөхтәбәр каһарманнар ихтилалы. Ком җыелып таш булмый, кыл җыелып баш булмый. Менә шулай Габдулла әфәнде.
Болай булгач, Хәсән әфәнде ох итәрлек урын да юк. Капиталистларыбызның үрчүен генә көтәсе калган икән. Нигә көтәсе? Ни өчен көтәсе? Беребезне беребез үстерәсе, беребезгә беребез ярдәм итәсе. Хуш, алай да булды ди. Безнең капиталистларыбыз Мәскәү, Петербург, Европа капиталистларының борнына чиертеп сөйләшә башлады ди. Э, патша белән дә кочаклашып күрештеләр ди. Менә мин аңлап бетермим. Мулла малайларының кирәге бетә мәйданнары безгә кәфен әзерли башларгамы? Габдулла әфәнде, ялгыш әйтелгән сүзне үстермәгез. Әйтелсә дә, ул сүз сезнең кебек мөхтәбәр кешеләргә әйтелмәде. Хәтерегездәдер, мин сезгә әйткән идем, әгәр дә без милләтнең матди ягында торабыз икән, сез рухани ягында. Димәк, без Татар байларын күкләргә чөеп, шигырьләр язарга тиеш булабыз. Ни өчен байларны?
Байларның да төрлесе була. Сезне ничек язарга өйрәтү безнең эшебез түгел. Сез инде болай да укымышлы зыялыларыбыз кирәк дип язасыз. Тик ул зыялыларны мескеннәр арасыннан түгел, көчлеләр арасыннан эзләргә кирәк.
Бик кызык булып китте бит әле бу. Ничә миллион татарның яртысы капиталист, яртысы шигырь язачак. Типтереп яшәячәкбез, ә? Тик бер ягын гына уйлап бетерәсе бар, Хәсән әфәнде. Татар капиталистларының завод, фабрикларында кемнәр эшләр? Урыслар белән башка милләтләрме? Арттырып җибәрмик, Габдулла әфәнде. Сезнеңчә шулай килеп чыга бит инде, Хәсән әфәнде. Әгәр аларның эшләргә теләкләре булмаса, әгәр аларның да баисы килсә? Без ул турыда баш ватмыйк. Без үзебезнең милләт турында сөйләшәбез. Хәсән әфәнде, сезне кимсетергә уем да юк. Сез бәлкем ихластан сөйлисездер, милләт өчен борчылып сөйлисездер, әмма бит сез акчаның, байлыкның нәрсә икәнен миннән яхшырак беләсез. Беренчедән, акча булган җирдә бердәмлек булмаячак, шул ук татар байлары әрләшеп сугышып бетәчәкләр. Икенчедән, башка милләтләрне юләр балыкка санау үзе бер юләрлек. Татарлар баяганда алар браво, әфәрин дип кул чабып торырлармы? Һәм инде өченчедән, Акча бит ул, байлык бит ул күктән иңми. Аны бит кемдер эшләп табарга тиеш. Ә баер өчен кемдер эшләп тапканны кемдер талап алырга тиеш. Ә кемдер түзәр түзәр дә үзен талатырга теләмәс. Менә бит. Хикмәт нәрсәдә, Хәсән әфәнде? Сез нәрсә инде күптән билгеле булган бу хакыйкатьне белмисезме? Әллә белергә теләмисезме? Әллә юләр балык дип миннән көләсезме? Габдулла әфәнде. Әгәр дә сез үзегезнең фабрикта эшләүче татарларга күбрәк түләп, башкаларга азрак түләсәгез, мин нидә булса аңлар идем әле. Хыялга бай милләтче дияр идем, әмма бит сез татарын, урысын, чуашын барысын да бер тигез талыйсыз. Тигезлисез. Мин дә тигезләү ягында, әмма малны гадел итеп, төгәл итеп бүлеп тигезләү ягында.